Odiochieng' ma kawuono wadwani mondo mwalosi weche goeko mag nyithindo goeko ma bende koro gin nyithindo ma samoro bede e wang' apaya kata street children kaka ung'egi gi dho ombogo. Achiel ka achiel warango ni to inyalo konyogi nade? Ere kaka inyalo konyogi? Nyithindo gi eki yore mage monego bed ni watiyo godo eh, eh, koni kod kocha mondo mwane ni gin bende ngimagi obedo makare. Nitiere riwruoge mopogore opogore mosewuok oko mondo mi okony nyithindo machalo kamagi. Wadwa ng'eyo ni to riwruoge gi eki konyogi e yo machalo nade? Antiere kaendi kod missionary Joshua Tino Auko obro mosou kaeto obro dhi nyime kod chenro machalo kama. Rwaki studio.

Yes. Utiyo mana kamano kendu kose untiere gi jomoko ma utiyo godo? Yeah, watiyo gi partners mm. Eh, mopogore opogore yeah. eh, moa e pinje mopogore opogore mm. to moloyo uh, wan gi partner miluongo ni Star Steel in Africa. Yes. Eh, kendo ma watiyogo e eh, konyo nyithi kiye chulonegi mm. school fees e secondary yeah. school mm -hmm. jogo mok nyal mm. kendo wakawo tingi mm. kendo wan gi eh, partner miluongo ni Widow Harvest Ministries yes. uh, Widow Harvest Ministries uh, uh, supporting widows mm. konyo mon liete yes. Eh, mochando kod ute mm. kendo mon liete gi moko wakawo nyithindgi kendo watero bende e skul mm. koro Erokamano ahinya Atino wuok awinjo kaka iwacho ber. Wachakie kaendi kod weche giki mag konyo nyithindo giki ma bende ok nyala kata street children kaka ong'egi. Inyalo nyiswa ni kaka un jok mosekawo thuolo maru makende mar neno nyithindo giki oyudo ngima maber kata oyudo ak maber. Inyalo nyiswa ni to process mane musekalie. Gin okenge mage miseneno kata gin ang'o gine mineno momiyo sani eri koro wantiere kod nyithindo gi eki machalo kama. E aluora githoth ahinya ok gin nyithindo matin. Mm. Kanyalo wuoye street children en gimoro ma alich ahinya mm. kendo kata Kisumu ka kinyalo wuotho chieng' yeah. moro awuotho e Kisumu mm. aneno mama moro gi nyithindo matindo tindo kabisa yeah. ariyo mm. koro mama ni nyithindo gi kwa pesa to nyithindo gi dhi kete kikapu mar mama gi yeah, yeah. nyithindo matindo kabisa mm. ing'eni ji kalo gi akala mm. Koro chieng' moro achopo ka koni to nyithindo gitimo ng'e street ka. Yeah. Koro akwayo ni ka ji nyalo bedo gi chuny mar konyo to ng'ato ka ng'ato nyalo kawo kata nyathi kich moro achiel achiel. Mm. To chandruok machalo kama ok nyal bet. Kata county government. Yeah. Uh, nyithindo gi uh, dwaro konyruok maber. Mm. Koro ka county government nyalo gero a place ma ginyalo chieme. Yeah. kendo gidhi e skul mm. ma fully supported gi county government mm. gi other donors yeah. nyithindo manie street kacha ok apar ni nyalo bedo e street mm. en gima lit ahinya yeah. ka nyithindo chandore and mm. that is the future mm. mar the county mm. gi the country at large yeah. koro ka ng'ato ka ng'ato nyalo bedo gi chuny mar huruma manyalo konyo nyathi kich mm. to wanyalo bedo joma kare mm. kamano erokamano e kinde ka kinde ng'e ni nyithindo gi eki samoro bende ka ji nenogi to samoro ji neno ni gin jok moko onego bed ni ikonyo jomoko nenogi to wacho ni oyo jogi magi jok mani ka pile wakonyogi pile inyalo nyiso society ang'o ma samoro kwakalo kata in apa ni isekalo gi samoro an bende asekalo gi samoro iol iwejo iwacho ni ah, wanenogi ka gima wang'e pile ni gi nyaka gibed kanyo ng'ato kalo gi ok dwa ng'eyo ni to nyathini akonye nade nyathi mathin man kaendi nieri en to odhi chiemo nade odhi nindo nade skul bende odhi Ah, o- Paro mane onego obed kod lokruok mar paro kaka oganda koso?
Aparo ni gini ka the government Yeah. nyalo come up s- uh, uh, strongly kata let us say the county government of Kisumu one called uh, uh, MCAs and uh, uh, uh, assembly kache kama laws bedo passed Yeah. ginyalo come up with a bill mawacho ni onge nyathi madhi bede street yeah. ma e gima wadwa ni watim as a county magi come up with something aito manyalo konyo nyithindogi koro aparo ni ka jotendwa nyalo come up with an idea like a bill mm. kata jomoko ma nyasaye ogwedho yeah. you know, ntie jomoko ma nyasaye ogwedho ma samoro ipuko mana chiemo oko mm. So chiemo nyithindo gi eki to nindo onego kiny. bed ni nyithindo gi yudo yu- yudo chiemo machalo kamago. Koro yudo a lot of wastage nitiere e miechewa kuonde ma wadake kata mana lewni iyudo ka samoro ng'at achiel nigi lewni kata ma mopong'o Yeah. sanduku moko yie machamo so ka lewni gi inyalo dhi miyo nyathi machandore Yeah. you know, kata ng'at machandore Mm. you know, the country can be a good place to live in. Mm. Koro wan duto te ka wanyalo bedo jok man gi ng'wono yeah. wanyalo bedo gi kech mm -hmm. ma Ruoth Yesu nowenwa yeah. wanyalo tieko chandruok mag nyithindo manie street. Mm -hmm. Iparo nade sirikandwa ma, ma sirikandwa ma malo kata sirikandwa mag gwenge bende gisetimo duto madwarore mondo mi gine ni gin bende gikata fwa nyithindo gieki e yo madwarore? Oh, ok ane. Eh, ok ane ka uh, gisatimo manyalore nikech there was a time ma the social department, the Yeah. culture and social department, they were going around. Giwacho ni ji- jok man gi orphanages Yes. ma konyo nyithindogi Mm. ni orphanage koro iloro. Yeah. Koro iloro orphanage and then nyithindogi be gionge gi alternative kuma giterogi mm -hmm. koro aparo ni kapod wakam up with an idea ni ni loro gimoro yeah. nyaka wang'i ni alternative minyalo mi gi nyithindogi mm -hmm. koro you know, we have not developed a proper strategy a yes. proper plan manyalo konyo nyithindogi mm. e. Mhm. Ang'o ma ne kelo paro nero mar lorogi? Koso eh, nikech ne gi mm. ne ne giparo ne giwacho ni mm. ni moko nitiere ma odak adak e orphanage ato ginyal tedo. Yeah. Koro idwa ni mondo gidag gi jo uh, wedegi. Mm. ma ginyalo puonjore kaka ginyalo tedo kaka mhm. ginyalo bedo gi e society yes koro mano was the idea mm -hmm. to aparo ni ka if this is the idea mm. to onego bed ni kuma gidhiyeno mm -hmm. ne gisa identify osabe uh, ng'ama gidhi dago osabedo identify yeah. ni ng'ane ema nyathine dhi dago mm. aeto wadhi miyo ng'ani support machalo kama mm. nyathi ok nyal gina gina nigole yeah. itere eh, eh, family jo family ge mane oriembe mm. emomiyo dhi e street yes. hey, eh, koro mm. kichake duoke without mm. plan yeah to mano ok wakony nyithindo mm. Eh, iparo nade iwacho kanyoro ni samoro families giki kata anyuola ke nyithindo giki gin bende giwuok e anyuola kata giwuok ir ng'ato ang'o miyo pach ng'ato dhi ma we nyathine kamano ero kata anyuola dhi ma we ng'atgi ma koro dhi adhiya ni koro en street children ang'o matimore ang'o makelo magieki samoro
Eh, samoro rem nok mar yuto mm. aeto moko be nitiere gi, gi nyiego yeah. e, kaka an owuoyo kodi ni nadak na nyathi kich mm. to anyuolana ne ok okaw ting'na ne ok ikaw ting'ni maber koro I had to run away from home yes mabiro dak Kisumo ka mm. Ae to Good Samaritan nokawa yeah. uh, mopuonja yeah. e, mabedo kaka ani mm -hmm. to ne an ganyuolana yeah. koro adhi apia mane anyuolana kasabedo ng'ama duong' mm. ma koro gineno ni ginyalo rwaka yeah. koro an bende adonjo adonjo anyuolana mm. to nitiere anyuola moko ma ok dwar nyithindo mondo odong maber mm. they will not allow you mm. yeah. nyithi kiyo ok gidwar ok gidwar mm. yeah.
to iparo ni magi eki un kaka jok ma bende koro osekawo initiative mar neno ni ukonyo nyithindo machalo kamagi jok machalo kamagi eki unyalo advice gi nade ng'ama sani neno wa nitiere modak gi nyathi kich ng'ama sani neno wa nitiere ng'at ma samoro en nyathi kich ok ong'eyo kata ni to en to otim nang'o inyalo nyiso jowa nade un kaka jok mosekawo initiative mar neno ni uketo ngima nyithindogi obedo maber kata ubero ngimagi Yeah, the gima nyalo nyisi en ni ji onego dhi machiegni kod Nyasaye. Mm. Yudo ka kisa kawo Nyasaye mobedo jawarni. Yeah. To chunyi koro rwako ngima manyien. Mm. Aito yudo ka gi pinyni Koro kine ka gimoro mhm. koro kata imiyo wadu to chunyi bed malit koro aparo ni ji te onego bed ni wadhi e muma mm. mondo wabed gi chuny manyalo rwako jowetewa kata manyalo konyo nyithi kiye to mm. ka onge chuny maber ma nyasaye oketoni to chuny mane onyuolwago mag nyiego bedo abeda to ginyal bedo gi nyathi ng'ato mm. eh. Rito nyathi ng'ato bedo ni matek. Yeah, otek, ah. otek ah.
kabisa. Mm. Yes. Kech nyiego. Eh, kech nyiego. To samoro nitiere moko ma bende rito gi to bende ok ritgi maber. Eh, nitiere ah. moko.
Anyuola moko ma samoro baba ni otho gi mama ni to yeah, kikawi ni an kora dak gi an kuna. Yeah. Kata dak gi kazin. Yeah. Tiyudo ka koro in idwa ni ojuangi. Yeah, ya paro.
Mm. Ndalo mane kane pod atin ahinya. Yeah. So, mm. Wuonwa nokendo dhako moro mm. kane pod atin. Yeah. Koro gima ne timore ka kichiemo to nyithinde omiyo to an kadhi chiemo to okwano okwano uh, kuon mang'wenyo yeah. inisechiemo koro mm. isekwot in isekwot mm. koro idhi iradhi adhi oko nikech mm. koro e, e, asayieneno ni miseyie eh, uh-huh. nikech kata ka chiemo to iwe mani an matieko chiemono eh, koro yudo ka gik machalo kamago nyathi dongogo kaka gini adongogo ma kadipo ni kristo nokowara to koro yudo ka in bende inyalo timo ne ng'ato kamano eh, koro yesu nowara ma koro ne ok achulo kuor mm. e, to gik machalo kamano mine moko timo ne nyithi kiye yeah. e. erokamano ahinya erokamano ahinya joshua tino auko abiro kaw yo matin kaeto duogo kaende thuolo mar ariyo waloso achiel kachiel kaka wanyalo dak kod nyithi kiye kaka wanyalo ritogi achiel kachiel mondo gin bende gine ni ngima ok en mana gino ero ma nyaka ng'ato hinyre ahinya to inyalo mana dak kaka jomoko ma indian kuk mar wach wabiro kaw yo kaeto waduogo

Uh, kamoro amora ma intie jara mar Lolwe TV en kinde makare ma indie nchiro mar kuku mar wach antiere e studio kendi uh, kod missionary Joshua Tino Auko ma bende wuok Kombei Ward warango kony minyalo chiwo ne nyithindo goeko ma nyithi kich kata nyithindo goeko ma bende onge kod nyalo warango bende okenge mopogore opogore ma nyalo tiyo godo mondo mi one ni gin bende giyudo ngima maber achaka ruoki e studio marwa erokamano kane wadhi e yo kacha chande joshua tino tiwacho ni samoro dak gi nyithindo gieki inyalo ketnegi ngima bedo matek ahinya ma samoro ng'ato nyalo dongo ka en kod lit e chunye mm. ma kata ka chieng' moro bedo ng'ato to nyalo wacho ni ooyo an bende kaka notimna cha ema we kaka an bende atimne jomamoko mm. gima dwani mondo mwadhi en ni to sani ere wantiere kod nyithindo mathoth ahinya ma bende gin street children ipani ang'o makelo medruok e kwan mar nyithindo gieki Koso ngima ema oidho matek, koso wan ema ok wabed responsible kaka joma nyuologi koso.
Aparo eh, ngima bende yuto yuto dok matin mm. kabisa ma iyudo ka kata ka ng'at achiel nyalo bedo kata nyithindo kata mana apar yeah. kata aboro mm. koro iyudo ka koro nyithindogi ritogi ok inyal rito yeah. koro nyathi Koro seche monego iritgi idhi dwero. Yeah. Ah, to skisa gi dwero mm -hmm. kiduogo ni samoro ionge go. Mm. Ko nyathi be neno ni there is no use yes. being in this in this home. Koro gichako mm. kata dhi e street gichako no gik moko matindo tindo. Ai to koro obeda point koro nyathi koro kuduog dala. Yeah. Gisa gisa weyi. Mm. E yuto matin ema paro ni Eh, achiel kuom gik makelo uh, uh, medruok mar street children mm. to un kaka jok mosekalo initiative mar bedo kod uh, ute kata kuonde goeko mag joot minyalo konye nyithindo gi inyalo wacho nango experience experience ni gi nyithindo gi osebedo nade bende nitiere ber miseneno kuom gi bende nitiere rach miseneno kuom gi yeah. oh, nyithindo gi nyithindo ma ber gi ng'eny mm. to rach gi bende nitie mm -hmm. Uh, mokwongo uh, bergi en ni to me kaneno gi buta kaneno nyithindo makiye makonyo buta ka gin around me yeah. to awinjo awinja ka an, an secured mm. kendo awinjo ka chunya Awinjo ka bedo gi mor moro maber. Mm. Gichalo na mana mana malaika yeah. e seche ma gin e dala. Mm -hmm. Kech eh, samoro ya nyalo wang', samoro kuma dhiye, gimoro nyalo timore na marach. Kaduogo ni to nyithindo go romo na kendo awinjo ka chunya bedo mamor. Yeah. Koro aparo ni mano achiel kuom bergi maneno. Mm. Eh, kaka an eh, atieno.
Yeah. Uh, rachgi bende nitie. E, nyathi kich seche moko bedo matek iyudo ni kata kinyise ni odhi oluok sendi to paro mana ni eh, eh, an emomiya tich En emisande. Nike- nikech minwa gi wuonwa nyiso tho koro gi kata kioro dhi otimo gini koneno mana ni tich mimiye ni imiye nikech punishment Yeah. koro akwayo nyithi kiye kamoro amora ma gintie kata ng'ato ang'ata man kod nyathi kich Moloyo advice nyithi kiye. Mm. Gimed kawo jomodak kodgi mm -hmm. ka wuonegi. Yeah.
Kendo gikony tich, giti kaka jogo manie eh, monyuole ute kama, kama, kama gidakego. Koro nyathi kich ok onego bed ni ool to jur. Ok onego bed ni ka onyisa ni tim gimoro to ojur. Ae to wan bende kik wane nyithi kiye ni koro gin omo- em wanyalo miyogi tije mondo gitim to nyithindwa obet. Mm. E, an kaka nadak eh, apuonjo nyithinda ging'eyo kabisa Mm. Eh, ging'eyo. Chiemo ma nyithi kiye chamo ema an bende achamo gi nyithinda. Mm. Ka gichamo nyoyo, nyoyo no be machamo. Chieng' ma gichamo rech, rech no bende machamo. Onge, onge food ma different gi gima nyithi kiye chamo e orphanage. Mm. Kendo a make sure ni kapod oka chiemo, to a make sure ni gi, otednegi ang'o. To go tedne gi gima ne chalo gima idhi tedna cha. Koro mano e kaka an atrain nyithinda. Atrain gi kata ka en luoko sende. Nyithinda makwongo dhi luoko sende. Koro ka nyithindo madago dhi luogi. Mm. Koro aparo ni ka gineno kamano gineno ka onge gimoro ma ubagusi moro maketonegi. Mm. E, kendo neno ka koro gidag nyithindo maber. Yeah. kamano eh, to in kaka ng'at ma bende ochung' ne wechego ko mag konyogi wacho kanyalo ni school fees bende uchulonegi gidhi e school uh, training bende umiyogi inyalo nyiso ni to gin kit puonjruok machalo nade momiyo nyithindo giki mondo gin bende gidag kaka responsible members mag society ya yeah, ng'eyo nyasaye mm.
eh, kendo ng'eyo nya character mm. eh, character is number one yeah.
ma
Nyathi nyalo bedo ni namba achiel kata ariyo kata ni ane moriek academically. Yes.
To ka karakta ne rach, mm. to ok wasapote yeah. kata wa withdraw support. Mm. Ok wasapot nyathi madhi lead strike e school yes. ok support nyathi matimbegi richo e school mm -hmm. kwawinjo mano twabet piny wa discuss kode at wamiye warning kochako timo kendo to koro kata ne en ng'at mariek machalo nade to wagole scholarship mm. koro mm. wach character development yeah. is important mm -hmm. kendo ka gibiro back man ja secondary okwadago ka gisa To gibiro one week to wapuonjogi wach Nyasaye mm. mondo ging'e Nyasaye mm -hmm. kendo from there after one, after one week they go home mm -hmm. ato gichak giduogo kendo mm. wachako wapuonjogi wach Nyasaye yeah. Koro wach Nyasaye emwa tiegogi kendo wach Nyasaye ema miyo gibedo closer to God ma nyathi kosaluoro Nyasaye to koro rieko bira bira mm. nikech Ok inyal bedo inyalo bedo namba achiel kata inyalo bedo ng'at ma riek ae to kondiki e tich to karakta mari karach tigoli e tich yeah. koro karakta ema miyo ng'ato maintain mm. tije Karakta ma miyo ng'ato maintain gima otimo. Ka karakta rach, to giri no bende ok inyal maintain. Mm. Koro, one so much on character. Mm -hmm. Yeah. Ero kabende, nyalo nyiso ni to nyithindo gi eki kritika bare ma bende utiyo gore mondo mi uyude gini. Kecho wacho ni gini nyithi kiye, nyithindo ma ok nyal. Uh, nyithindo duto nyalo bire bira kari kanyo ero, koso nitiere okenge ma bende uketo mondo mi uyude gore nyithindo gi eki.
Yeah, wan gi osiepe kendo mm. relatives. Yeah. man kuonde mopogore opogore mm. kendo wakawogi from all over kenya yeah. kata ni within moroni constituency kende mm -hmm. wan gi nyithindo moa lang'o wasepuonj yeah. nyithindo moa kisii mm. moa luya koro wabedo referred gi jogo mong'egi yeah. koro jogo mong'egi gi ema kelonwagi mm -hmm. aeto wadhi dala to assess yeah. to waconfirm gi chief gi sister chief mm. ni ma en gima is true mm -hmm Seche moko there was a time mane wakawo nyathi moro waketi under total orphan to wuon gi min gi nitie mm. nwadhi wayudo ni wuon gi puth yeah.
ato min gi ne blind mm. wuon gi puth min gi ok nen min gi ok nen mm.
koro wakete ni ma is a total what orphan. a total orphan mm.
hey, koro Uh, in such cases. Yes. Eh, koro waluongo ng'ato ni total orphan nikech wuon yango puth puth mama gi ok bende onge. Mama no chal ni ok ginyal. Ah. Kendo kata mana widows. Mm. Moko nitie wakete register mar widows. Yeah.
Samoro mama nitie to jaode nokende. Mm. Okende after two years. Mm. Oweye. Mm -hmm. ok owinj kata kuma jaode nitie yeah.
koro mama machalo kamano wakawo in the category of awil mm. eh, moko nitie ma obedo completely abandoned chwore nitie to there's nothing mm. chwore is not providing anything. koro gen to konyogi nade eh, wagero negi ute mm. maonge ute yeah. wagero negi mm -hmm.

to gichak giloko koro priorities mar nyithindogi giketo mar ariyo mm. koro priority margi giwegi ema giketo mabende samoro ne kelo ywak ahinya ne samoro yudo ka nyithindo ket kamoro ni ikonyogi to ok giyud kony maber yudo ka ichak itiyo kodgi e yo ma ok ni kare inyalo wacho nang'o ni e riwruok machalo kamano mabende samoro timo mago eko that is so sad mm. eh, that is so sad mano gima kata nyasaye mm. okuong'o mm -hmm. Uh, mondo ng'ato kawo pesa ma mento nyathi kich yes. kata chiliel mm. to gi otimgo gire moro wuon mano is a kas mm. Oh, nitie donation matimo kamano nitie jomoko atimo kamano mm. but goodness en ni magin gi loko nyithi kich gi kijohala they don't last mm.
they don't last mm -hmm. iyudo ka ng'ato nyalo biro to maybe pesa obiro to ng'iewo go mtoka maduong' koro gero go ode moro maduong' otimore nade it will never last mm. it will never last iyudo ka ginyalo flourish within a number of years maybe 5 10 years and then you know gilove law mm. ato gik manche gitimo gi pesa ka mm. chako dok chien yes. an anyalo kwano ni nyasaye osakonya Nikech eh, oh, pesa ma biro ne nyithi kiye ok ati godo e yo marach. Mokwongo, kane ayudo pesa kane a Amerika, nowachna ni dhi ger kanisa ati dhi ger orphanage. Abiro magero kanisa gi orphanage. Ne pod an e od lum. Aluongo partners mane omiya pesa obiro. Gidonjo, gigwedho kanisa, gigwedho orphanage. Koni koro wadhi e oda. Wadhi e oda koro wacho ni, eh, to ma achiel kuom ot uh, ute mon liete midwa ni wakonye. Koni, Yeah. ah, ma oda. Mm. Ma, are you sure ni ma odi? Those people cried. Mm. Kane gidok Amerika, They raised money to build my own home. Masani ka inena ane od gorofa. Yeah. Ito od gorofa no. no biro kamagi uh. Ah. nasa ti nyasaye nasa mm, ti. Nise tiyo. Nasa tiyo. Koro mm. jo kama no neno ni eh mangata nade onyalo bedo od luo. To gero kama chalo kama chalo. Chalo kama.

kendo Nyasaye nyalo gwedhi based on kaka irito nyathi kinyno. Nyasaye nyalo kas dalani ka imisiro nyithindogo. Mm. Koro kidwaro gweth to ineno ka in nyathi kich manie dalani, temane rito nyathino maber nikech ngima mag nyithindi kata ngima mari odepend on nyathini. Nyathina en mar arika. Omiyo akwayo ni jogo duto morito nyithi kiye kata mm. jok ma pod onge gi nyithi kiye. Yeah